Na ni, dwi'n meddwl bod ni'n fyw ar YouTube wan, so os gael groesawu pawb sydd yma efo ni ar Zoom, croeso i wlad o Zoom. Ac i pawb sydd yn edrych ar YouTube, croeso i chi hefyd. Hi guys. Hi.
Hiya. Da ni yma heno yma i drafod a dethol dil mega dilema dot a mae o'n sefyllfa ofnadwy sydd gen i hi. Mae'r rhaid iddi hi benderfynu heno yma ar ôl bob dim sydd wedi digwydd Ydy hi am fynd adra i Flaenau Ffestiniog neu aros yn o Zoom yn dywysoges i'r Munchkins ac yn partner in crime i Doris?
Dwi'm yn gweld be 'di'r problem rili. Mae o'n, mae o'n no-brainer. Ti'n cael aros yn fama, ti'n cael fod hefo fi, ti'n cael hyd a lledrith, ti'n cael ysgidia hudol, a ti'n cael fod yn do dot.
Mae genna ni broses i fynd drwyddo heno ma, felly, Be wnawn ni gynta ydy gofyn un cwestiwn i bob un ohona chi yn sydyn trad fod yn cynulleidfa ni yn meddwl os o's gennyn nhw gwestiyna hoffwn nhw ofyn. Ac os da ni gyd yn sbio lawr ar yn sgrin Zoom ma na fotwm yna yn yr a mae o'n deud Q&A so cwestiwn ag atab. Ac os da chi'n rhoi unrhyw gwestiynau os genna chi i Dorothy neu unrhyw un arall sydd yma yn fyna, nhw'n ni drio cael drwyddyn nhw i gyd, neu hynny fydden ni. Dot, beth am i ni ddechrau fo chdi? Beth am i ni'n feddwl gynta, pam ar y ddear oedd y ti isio gadael Blaenau Ffestiniog yn y lle cynta?
Wel, i fod yn onest, oedd o jyst, oedd am llawer, di bod yn digwydd. O'n i'n, o'n i'n bored. O'n i'n gweld bob dim ar y ffôn, a bob dim yn edrych mor cool. A ni dda, ia, ti'n gwybod be, dwi eisiau mynd i fanna. Ond dydy hynna ddim yn wir. Dydy beth da chi'n weld ar eich ffôns, dydy o jyst ddim rhywun peth. Wedyn, ia, wwan, dwi'n yn siŵr os dwi'n difaru, dwi'n hapus iawn o'r ffrindiau dwi wedi wneud yma. A dwi'n hapus, dwi, dwi wedi mwynhau cael bod yma. Mae wedi bod yn wyliau bach neis, ond dwi'n yn gwybod os dwi eisiau mynd adra ta nid o'n wyliau hirach. Dwi'n yn gwybod, dwi'n yn gwybod. O ti'n teimlo bod chdi wedi cael profiadau sydd wedi newid y ffordd ti'n gweld dy gymuned tra ti wedi bod yma?
Do, Do, ddeud gwir, oedd helpu bwgan yn un peth. Di bwlio ddim yr atab o gwbl i, i, i ddim byd o fatha, a oedd helpu bwgan i gael hyd i'w gallu. Oedd gen i o'r dechrau yn brofiad ofnadwy o neis. Neis cael bod yn rhan o hynna. A efo llew, oedd gweld sefyllfa llew bechod yn unig a fotha mor pwerus ar un adeg, a wedyn defnyddio'r pŵer ar gyfer da, de. Ddim yn ddefnyddio fo a hambygio'r pŵer 'na, fel oedd y Dewi yn wneud yn anffodus. Ond, ia, agwedd at Tinderman oedd jyst, waw, yl- ylwch y bardd 'da ni 'di gael allan o Tinder 'ma ŵan. Na, mae bendant, mae A un peth dwi isio pwysleisio, dwi heb fod ar fy ffôn o gwbl tra nos. I ddweud y gwir, dwi'm yn hynod yn gwybod lle mae fy ffôn i ar y funud. Felly, mae hynna'n wbath. Ti'n gwybod, nes i sylwi hynna'n syth yn gweld beth wedi digwydd, bod chdi'm 'di gofyn am charger, i'm 'di gofyn lle o' 'na blwg, i'm 'di gofyn dim o'r pethau 'na'r holl amser ti 'di bod yma i ddweud y gwir, a mae hynna'n dipyn o beth, yn dydi? Beth am fynd yn syth i yym un o'r lleill 'ta? Beth am fynd i'r llew a gofyn iddo fo sut mae'n teimlo wyt ti am y pŵer wyt ti'n teimlo fatha bo' chdi 'di ffeindio fo eto ne' bo' chdi rioed 'di golli fo mewn gwirionedd jyst bo' chdi 'di cam gymryd bod o'n gen ti? 'Ta sut wt ti'n teimlo? Wel, wel dwi'n meddwl, um, ges i'n allu ddeu gwir i ddim gael y pwer ac o'n i'n meddwl o'n i gyd y wan ac o'n i'n mwyn gwybod beth i'n neud yn de ac o'n i'n just yn nervous i ddeu gwir i, i, i ofyn am help a mynd at bobl. Um, a nes i sylweddoli ddeu gwir uh, ar ôl uh, mynd i uh, mynd efo Dorothy i weld y dewin ac siarad efo Zoom Power Limited a ffeindio'n ffordd drwad. O gennau'r pwer o hyd de. A ond ei ffrindiau gyda Tim a Bwgar a Doris a Toto a wrth gwrs Dot. Wel, nath hynna helpu fi drwy fod efo nhw sylweddoli o'n i'n gry a wwan dwi'n hapus a mae gen i'r pwer i gyd yn y byd ond dim ond achos o'n nhw'n ffrindiau fo fi'n de. Na chdi.
Mae hynna, mae hynna mor dda i glywed. Beth amdanach chdi Bwgan? Achos dwi'n gwybod ti'n... oeddach chdi mewn lle call ofnadwy yn ista ar ben y mynydd 'na neu'n sefyll ar brain 'na i gyd ar dy ôl di a chditha'n teimlo bod gennych chdi ddim y gallu i fynd ymlaen. Sut wyt ti'n teimlo erbyn hyn? O, lot, lot well. O, yn un o'r breuddostyd, oedd gen i brain trwy'r adeg, ond nhw oedd yn rili, rili gas i mi. Ac mwyn yna, gynnau ffrindiau rwan, da gynnau Dot a'r Llew a Tim, a dwi'n meddwl Toto, dwi'n meddwl, ond ia, so, oedd pawb ar y mynd yna gas ydw fi, Brian, yr adar eraill, y ffarmwr, a rwan gynnau ffrindiau, dwi'n gwybod gynnau fren, ag gan gobaith gynnau job newydd fel gaid mynydd ar ôl i ni gyd orffen.
Gai ofyn nesa i chdi Tim? Wel Tim i fod yn onast efo chdi de pam nes i weld chdi tro cynta o'n i ddim yn siŵr bod o'n ocê bo' chdi yma de. Dim o gwbwl ond erbyn hyn ma'r ochor o dy gymeriad di sy 'di dod i'r wynab jyst yn arbennig sut wt ti'n teimlo wt ti 'di newid? Wel,
i ddechrau, o'n i'n meddwl, o'n i'n gorfod bod yn, be maen nhw'n galw fo yn y fawg, extrovert, a dangos yn hun, a, ac o'n i, y gwir oedd, o'n i ddim yn hyderus, oedd gyda fi ddim calon, o'n i'n gwybod lle oedd calon fi, o'n i'n camgymryd calon am, am pethau fel trio bod yn cool, a, a dangos yn hun, a i fod yn onest, o'n i'n meddwl fysa, fysa bobl yn licio fi os fyswn i'n bod yn fi'n hun, ond Dyma pwy ydw i. Tim. Timothy Steele. Dim Tinderman. Lot hmm. gwell. Lot gwell.
A dwi'n darllen Rhamant Bro ar y funud. Mae fe'n digedig. Yey!
I chdi, Llew. Na i cael copi i chdi. Diolch. Dwi eisiau gofyn i chdi nesaf, Toto, achos yn aml iawn sy'n neb yn gofyn i chdi yn agos, so bron iawn i chdi beidio gael dy ofyn am dy gryfder o gwbl, do. So, Deu ti tha fi twt o ti di bod ar siwrna, sut ti'n teimlo mae hyn di mynd?
Wel, dwi'n teimlo bod mae wedi mynd yn effernol o dda, oherwydd da ni wedi ffindio ffrindio ar y ffordd, a mae'r dots yn gwybod lle mae i fod adra yn blaenau. Mm.
Ie. Yeah.
Linda, croeso ato ni heno, mam, a mor braf cael chi yma hefo ni. Dwi'n gwybod, Yn y dechrau oedd o i weld yn eitha amlwg na mond yma i ddeu stori wrthon ni oddach chi, ond dwi'n teimlo bo' chitha hefyd 'di bod ar dipyn o siwrna. Dim jyst yn ista wrth y tân, ond cymryd perchnogaeth dros canlyniad be' sy'n digwydd i'r bobol ifanc 'ma i gyd.
Do, a fi'n edrych yn teimlo fel yfed. Maen nhw gyd wedi dod ar siwrna fawr hir a wedi dod allan o dda.
Gwych. Wan, Doris, tyna dy hun off mute. Mm. Na, mae eisiau tegwch, mae eisiau tegwch, mae eisiau tegwch i Doris hefyd os gwelwch yn dda. Ond Doris, dwi'n gofyn cwestiwn chydig bach yn wahanol i chdi, oce? Okay? A dwi eisiau atab clir Dwi isio chdi ateb y cwestiwn dwi'n gofyn, dwi isio dim lol. Deutha fi ŵan, be ti'n teimlo ti di ddysgu dros y tridiau yma?
Wel, mae wedi bod yn hanos, achos yn gyntaf, ar i fi ddysgu uh, fod y Dominique wedi mynd, um, a wedyn fod y Dorothy wedi cael ysgidio, a wedyn ar i fi ddysgu fod y Dorothy yn hyfryd ac yn, yn gellu dal ymlaen i helpu fi yn fama a fod fysa hi mor gymaint gwell yn fama yn Blaenau Ffestiniog na wneud be mae'r Dewi na Glynda yn deud hi yn mynd nôl i Blaenau ynde? Bo bo bo bo bo.
Mae genna ni gwestiwn ŵan de gen y gynulleidfa, dwi'm wedi cael golwg yno fo ŵan, neu weld beth yw. So mae Sara, Eban ac Esi yn gofyn i ni, Dorothy, O ran dy ddilemma, lle wyt ti'n teimlo mae dy galon? Pa ddewis fydda dewraf? Ac os wyt ti'n defnyddio dy ymennydd, be fysa ti'n penderfynu? Hwnna'n gwestiwn da iawn. Um, Dwi'n dwi teimlo fel fysa nghalon i mewn dau, dau ddarn ar y funud achos mi oedd Adra yn rywle grêt, o'n i jyst ddim yn edrych arno fo'n iawn, mi oedd o'n rywle gwych i fyw, ac o'n i'n mwynhau bod yna efo'r gymuned ac yn llwyddo efo pawb. A wedyn dwi'n edrych ar Oz, a mae jyst y lliwiau, yr coed pinc, yr golau yn y nos, mae jyst, mae o'n... Fel dwi 'di ddeud, mae'n teimlo fatha mynd ar wyliau, ond isio aros 'ma chydig hirach. Wedyn, dwi'm yn gwybod sut i ateb y cwestiwn eto, dwi'm yn siŵr, dwi'm yn gwybod. Ffôn a ffrind! Mae hynna'n mynd â ni reit dda ŵan. Be da ni'n mynd i wneud nesaf gen i lleidfa ydy lawnsio pôl ar Zoom, so lle da chi'n cael pleidleisio. Da ni am lawnsio hon, a wedyn gowch chi bleidleisio, a ddylsa dot aros yn Zoom, mae'n mynd adra. Okay. Mae hwnna ar gael i chi wan. A tra da chi'n meddwl amdan hynny, Dot, beth dwi'n meddwl ddylswn ni'n neud da, ydy just mynd rownd y cilch a meddwl am un peth da am mynd yn ôl i blaenau ac un peth drwg am beidio mynd yn ôl i blaenau. Oce? Okay? So, nhw'n ni ddechrau efo ti, Tim. Beth sy'n dda yn mynd yn ôl i blaenau? Pa ddiwylliant sy'n dda? Gan nad dyna um, di dy beth, di?
Y diwylliant o cyfeillgarwch a cymuned. A chdi.
A be wyt ti'n feddwl, Llew? Be di'r peth gorau am fod yn fynd yn ôl i blaenau? Oh, ar, I fi, yr amgylchedd, dio, mae'n ma hanhygol, da. O, oh, ti'n lli mynd o'n dymynyddodd i gyd, da. O, oh, moelwyn mawr, moelwyn bach. Ac oh, dwi'n licio mynd am droi traws fynydd yn ofnadwy, lle gorau yn y byd, di fanna iddo fi. Oh.
Glenda, be amdano ti? Be fysa'r peth gorau un am fynd yn ôl i blaenau? A be fysa dot yn colli am byth? Ta sa ti'n aros yn o Zoom? Sa'n colli, colli'r gymuned a faint o dda, da ni gyd yn gwacha rôl yn gilydd yma. Sa'n colli hynna i gyd, mae pawb yn gwacha rôl i gilydd yn blaenau.
Be amdana ti, Twson?
Wel, dwi eisiau mynd adra. Dwi, dwi eisiau mynd adra.
a bwgan?
Wel, dwi gyd yn, yn caru dot, dwi'n gwybod yna, ond bod yna mae ffrindiau eraill hi, mae teulu hi, so mae cymuned. Dwi'n dwi mwyn bod o werth o'ch hynna i gyd i aros mama i gael be, hyd y cedrith.
Oce, okay, wel Doris, chdi sy'n nesa. Mm. Deu ti, dyma dy gyfle di, mae gen ti ddau funud i roed dy pitch. Wel, yn gyntaf, Uh, so ni'n hoffi dweud, uh, stop the vote. hefyd, so ni'n hoffi dweud, wel, be fysa'n colli ydy pŵar. Pwy, pwy sy'n eisiau colli pŵar? So ni'n gallu rhoi yr holl pŵar yn y byd, fysa'n gallu fod yn chief advisor fi. Partner in crime. Ti'n gwybod fel? No-brainer. Reit, so mynd i stopio chdi fyna, sori Doris. Mynd i stopio chdi fyna. Ocê. Dorothy, yym, beth am fynd yn ôl ata chdi? Ti 'di clwad be' sgen pawb i ddeud ŵan. Ti 'di clwad be' fedri di golli o beidio mynd yn ôl i Blaena'. Be' wyt ti'n meddwl sy'n denu chdi i fod yno Zoom?
Good question.
Wel, m- m- mae Doris yn reit cool. Ie, mae'n oce. Mewn doses bach. Dwi'n meddwl sa'n... Wyt ti'n meddwl bod chdi'n cael dy ddenu achos bod chdi eisiau bod yn dywysoges?
Ia, hynna fyd. Wel, dwi'n dwi, dwi dechrau meddwl wan a dim bod fi'n eisiau bod yn o Zoom am y rhesymau iawn, dim pwer, di bod dim... Ie, yeah.
yeah, beth i gwybod i Diana?
Beth am beidio meddwl be ddigwyddodd i Diana? Ond beth am feddwl amdan y Munchkins? Ydyn nhw angen tywysoges arall ta ydyn nhw angen cael y pŵer i hunan? Mae hynna'n bwynt da iawn. Dwi'n meddwl ia, maen nhw wedi bod o dan bŵer ers gymaint o amser rwan, bŵer y dewin. Maen nhw jyst isio ga- gallu llwyddo eu hunan. Dwi'n meddwl bod nhw angen llaw arall i'w chi penna nhw. Mae hynna'n rhywbeth... Na, ti'n iawn yn fanna. Reit ta, sut da ni'n mynd efo yn plydleisio ni? Beth am gael golwg? Waw, wel, dwi'n meddwl bod pawb wedi plydleisio erbyn hyn.

Just advisory oedd hwnna, dim yn gorau wneud o. Wel, wel, swn i'n licio os fysa hynna yn mynd efo bob advisory vote, ynde? Ond, na, mae fyny i chdi ar ddiwedd y dydd, Dorothy. Chdi sy'n rhedeg dy fywyd dy hun. Chdi sy'n gadael yn y pŵer ac yn penderfynu os ti eisiau bod yn rhan o dy gymuned neu beidio. Ond, da ni i gyd yn fama yn gobeithio wnei di ddod adra i Blaen a Ffestiniog.
Dim ni gyd.
Dowch yn ôl at ni mewn chwarter awr a gown ni weld. Ar YouTube, bydd rhan terfynol dewin o Zoom i chi gael gweld beth sy'n digwydd i Dorothy. A'i mega dilema,